Llinos Rowlands a Dylan Rowlands 'da ni. Mae siop win gennon ni yn Dolgellau um, ers... Da ni yn y chweched mlynedd rwan, chweched mlwyddyn rwan. Um, ar ôl rhedeg bwyty, oedd Dylan yn rhedeg bwyty am... Pum mlynedd a hugain efo bwyty, ond wnaethon ni trosglwyddo i siop, caffe, bar yn Dolgellau chwe mlynedd yn ôl. ac yym dyna be' d- 'dan ni 'di datblygu dros y chwe mly- mlynedd ac yy bob dim 'di newid erbyn hyn. 'Dan ni'n mewnforio gwin ein hunan o Ewrop i werthu ar y safle. Dyna dyna be' sy'n neud ni dipyn bach yn unigryw fel da ni'n cael stwff yn unigryw i mewn o Europe. So, dim bach yn wahanol o'i siopau eraill neu y supermarkets yn yr ardal. So, da ni yn wahanol. Oedden ni'n um, um, teimlo pan oedden ni'n agor yma, sa, sa siop wyn yn unig mewn tre mor fach, um, oedd na ddim digon o fobl yma, felly um, oedd yn angenrheidiol mynd yn gaffi bar, a hefyd da ni'n cyfanwerthu i bwytai a tafarndai eraill. So gynnon ni dipyn bach o wahanol stream i'r busnes, a ma' hon 'di bod yn lwcus iawn ŵan yn y yn y sefyllfa. Hmm. So ma' siop, caffe a bar i gyd 'di cau ers y dechra, ond 'dan ni 'di trio... Ie. ...datblygu ffyrdd arall. Ie. Yym ia fel fel 'dach chi 'di dechra sôn felly so'r cwestiwn cynta'n amlwg ydi sud ma' yy covid nineteen wedi effeithio ar y busnes? Wel ie mae mae covid nineteen wedi effeithio ar 'yn busnes ni trwy yym yn gyntaf ddaru'r cyfanwerthu ac y caffi bar gau. yn syth um, ac yn effeithiol cael lawr busnes i gyd. Um, mae hefyd wedi torri ni'n cwmni, wrth gwrs. Um, da ni dal yn gorfod talu gyd o'r biliau. Mae bod na fil mil o bunnoedd i mewn yn syth ac um, oedd, mae, mae, dyna beth sy'n digwydd ydy mae'r biliau dal i ddod mewn am yr, am yr safle yma ac yn cartref ni. Um, oedden ni'n gorfod rhoi y staff i gyd ar furlough, ac yym mae o hefyd wedi ar y ochr bositif, mae 'di effeithio arni wrth gwrs yn negyddol, dwetha pawb, mae'n bwysig deud hynna, ond hefyd mae 'di gorfodi ni newid ger, swn i'n meddwl hefyd, mae 'di effeithio ni mewn ffordd um, sydd wedi um, gorfod wneud ni feddwl mewn ffordd gwahanol. A felly, eh, sut mae'r busnes wedi addasu ar gyfer yr, yr her newydd yma lle? So, felly, da ni wedi addasu y busnes uh, yn yr amser. Um, oedd ni'n arfer cludo gwinoedd i fel cyfynwerthu y busnesau eraill, mae hon wedi stopio, ond da ni'n wneud um, bobl private wan, da ni'n mynd â cases allan uh, a weithiwr wrth courier, so da ni'n anfon y gwyn i um, Lloegr, Rwle, Llundan, Oxford, um, ac um, da ni'n cludo i fyny i t'mo', y gogledd i Gaernarfon, Ynys Môn i lawr i Aberystwyth, bron i Lampeter, uh, os mae rhywun yn gofyn, a i off yn y fan bach. a hefyd, be, be ddari... Mi oeddwn ni'n arfer gwerthu um, bwydydd a diodydd eraill, fatha gins a cwrw, a da ni wedi ychwanegu atain, mae gen ni fwydydd o'r Eidal, o Sbaen, um, a bwydydd Cymraeg, um, jams o goetra ac yn y blaen. Um, felly, da ni, mae gennym ni rhestr, da ni'n rhoi rhestr cyfa i gyd o'r bwydydd a bethau da ni'n gwerthu ar y safle we. Um, ar y funud, PDF dio. Um, ond mae hynna'n gweithio. Um, pobl yn mynd ar hwnna ac yn gyrru archebu mewn. Felly, um, Hefyd, i ychwanegu at hyn, da ni, so, da ni wedi newid i siop yn effeithiol sydd yn cludo. Um, ond hefyd, oedd y blasu o bell, da ni benderfynu mynd ar-lein a gwerthu gwinoedd. Weithiodd hyn yn arbennig o dda, do. Um, mm. Oedden ni wedi syni, ddar ni werthu rhyw 60 ces yn yr un cyntaf. A felly oedd bobl o Lloegr ac o Gymru yn cymryd rhan yn y blasu o bell yma. Roedd hynna'n werthfawr iawn i ni. So, da ni'n da ni bob dydd llun, bob nos llun, nos uh, wena, da ni'n you know, da ni'n blasu fan hyn a roi sgôs amdan y gwyn a cefnder y gwyn neu cnyrch Ar Facebook Live mae o. Ie. Yeah. Yeah. A mae di, yeah, yr ail case oedd yn dros 70 o cases yn mynd allan, sy'n dweud hanner oedd yn cludo hanner arall oedd yn mynd efo couriers i Lloegr a t'ma. Ie, yeah, dros Lloegr yn bob man. Yeah. Lerpwl, Manceinion, um, Llundain. So mae'n rhywbeth... Bryste. Hollol newydd i ni, t'ma, i cael werthu i bobl allan o'r ardal. Oedden ni'n mynd i um, rhoi diwedd iddi rwan, ond mae bobl yn gofyn am bedwerydd, felly da ni, oherwydd bod, um, oedden ni'n teimlo falle bysa'r llwyr gload yn wel yy yn efallai yn golygu bod bobl ddim eisiau wneud o gymaint, ond um, da ni'n mynd i wneud un wythnosol yn lle. Yeah. Felly tra mae'r momentum yn mynd, da ni'n mynd i gario ymlaen. Mae, mae rhai o'r fideos yn cael dros um, 2,000 uh, o bobl yn gwylio erbyn diwedd wythnos, dach ch'mod, oedd Ryn Rioja, oedd 'na... achos dwi'n medru rhannu o i wahanol grwpiau, yym felly ma' 'na lawer iawn o bobl yn cael access i hyn, a maen nhw'n hoffi'r ochr addysgiadol ohono fo. Mae'n cadw'n enw ni allan 'na tra 'dan ni ar gau fel hyn, yym sydd yn hollol bwysig ydi, 'dan ni isio codi'n proffil 'wan, nid gadael o ddisgyn. Hmm. Mewn ffordd, mae yna ma yna siawns adael bach fel hyn, a you know, siawns i cael y enw allan yn bella, mm. fel mae pobl yn efo amser ar, ar ei dwylo, hmm. mm. eisiau rhywbeth i wneud, a maen nhw'n tunio mewn a watcha ni, so mae yna siawns. Eitha ddeg ces i gair ddydd un tro. Yeah. Ie, felly mae'n... Wel... Cyn staff, yeah. rai ohono Cyn staff, rai o... Wel, oedd un yn... Ie, dau lot yn gyn staff, ie, yeah. ffrindiau nhw, ie. Yeah. So, er yn amlwg, mae'n swnio fel bod ydych chi wedi ffeindio ffordd o addasu os na heriau er bod o'n, ydych chi'n gallu cario ymlaen beth, beth sy'n anodd lle? Ie, yeah, mae'n mae, mae, mae, mae na bendant heriau. Um, dim ond ni'n dau yn gweithio i ddechrau fo. Um, mae'n waith calad. Dwi'n yn meddwl bod ni'n cael amser ffwr i ddweud y gwir. Da ni er, er deg, neu mor hir mae wedi bod, er deg ddeuddag wythnos drwytha yma. Wyt ti'n gwybod. da ni wedi gweithio bob dydd, really, ag am oriau reis hir. Um, da ni yn cadw oriau pen dant yn dydan. ond, ond trefnu pethau. Tyma, mae'n oedd ni angen systems newydd i wneud mm. sio mae orders yn mynd allan yn iawn ac pwy sydd wedi talu a pethau fel yna. So oedd yna rhywbeth newydd i ni a mae'n lle nos di sefydlu rhyw system a mae files wahanol i bob dim i wneud sio bob dim yn mynd allan yn perffaith. Da ni'n gwybod mae wedi cyrraedd, da ni wedi cael y pres wedyn. Mm. So oedd rhywbeth newydd i ni, ond gobeithio mae yna her sy'n sy mynd i helpu ni yn y dyfodol. Ie, yeah, oedd o'n system hollol newydd. Hefyd oedd cadw, her arall oedd, di cadw staff yn y lŵp. Mae mor anodd, um, da ni di wneud blasu Zoom gyda nhw. Mae nhw'n dynnu chydig bach o hyfforddiant. Ond, da chymod, mae'n bwysig cadw fo'n rhywbeth sydd yn cadw nhw a'i diddordeb. Felly mae blasu gwinoedd efo nhw, da ni'n gweld bod ni'n cludo, da ni'n cludo botel win yr un yn nhw, dyn neud blasu zoom. Um, dwi'n meddwl hefyd, mae cadw'r cadw trosiant yn uchel ydy'r ydy her mawr ynde. Dach chi'n meddwl, mae'n ma trosiant ni wedi, mm, dwi'n cofio, byd turnover, byd, byd, mae di, ma di disgyn well, yn hollol. Yeah. so ti'n um, so licio ffigur a, a mis yma, a, dan flwyddyn diwethaf oedd 20,000, mae'n mynd i bod yn dwy. Ie, yeah, so... mis yma. Yr her ydy um, cael y trosiant yn ôl fyny i fedru cymryd staff yn ôl ymlaen ynda. Um, a her arall wrth gwrs, a mae'n dwi'n meddwl bod yn bwysig i ddeud hyn, achos weithiau dwi'n meddwl, da ni'n gallu rhoi yr argraff, o'n ni o hyd yn, ie, yeah, jolly jolly ac yn y blaen, um, da ni'n ni cael yn amseroedd isel hefyd. a gweithio just efo'n gilydd, just ni'n dau. Dwi'n mynd i ddweud hyn. Mae mae o'n um, ie, da chi'n da chi'n gallu mynd ar nerves o'ch gilydd a dwi'n dwi'n meddwl mae'n bwysig mm. weithiau da ni'n da ni'n cymryd yn um, uh, yn ymarfer corff dyddiol ar wahan. ddim, Just to name ddim, sure, da ni'n cael amser ar Trio wneud o cyn ffrio, ddim ar ôl. I gael brec o ddi ar yn gilydd, ond Um, mae, mae angen dweud, mae, mae pawb yn mynd i, ond mae'n bwysig cofio bod, bod pawb yn cael hyn a pidio esgus bod ni ddim. Yes, ie, yeah, na, allai ddychmygu, dwi'n cymryd, da chi, da, da chi di prodi, da, da chi'n... Da chi'n... Da chi efo'ch gilydd dŵr adeg, felly da chi'n mynd i ffwr hyn yma. Ie. Tymod, Dydd a nos, ie. Dydd a nos. A, a efo you know, problemau yn y busnes i addasu a setio fyny mm. systems. Dwi'n wathus yn dilyn y reola a dwi anghofio ticio boxes. Gwrthod ticio boxes. Ond, uh, yeah, mae'n rhywbeth o. pwysau yna. Dwi'n meddwl felly hefyd yn anodd switch off, fel oeddech chi'n dweud, ydych chi'n gweithio constantly, ond ydych chi'n yeah. gwneud gwaith adre efo chi felly, ydych chi'n trafod efo'ch gilydd ydych. Ie, dyna cwbl da ni'n drafod i ddeud y gwir. Ie, mae'n siwr. Um, Wel, da ni wedi sôn am yr heriau, wrth gwrs, ond os, er bod o'n adeg mor anodd ac chyd, ofnadwy, lle, da chi'n meddwl bod yna gyfleon yn dod ohono fo, bod yna rhyw fath o positif, lle? Oes, mae, mae cyfleoedd bendant, a dwi'n meddwl mae'n rhaid i ni edrych ar yr ochr bositif i hyn. Um, dydy, mae'n mae, mae anodd iawn wrth gwrs, da ni dal yn llwyr glywed yng Nghymru yn dydan? A dwi'n dall bod bobl yn mynd yn ddiamynedd, ond dwi'n meddwl bod o'n werth i ni hongian ymlaen fel bod ni ddim yn gorfod efallai mynd yn ôl mewn i hyn. Um, a mae'r cyfleoedd yn dod yn sgil hyn, dwi'n meddwl, i ddatblygu'r busnes, i fod yn rhywbeth fwy o siop, achos dwi'n yn gweld ni'n gallu agor fel caffi bar am hir. Um, a mae'r cyfle i wneud lot o hyfforddiant, da ni'n dau wedi hyfforddi mewn gwahanol ffurfi, da ni'n edrych ar fideos ar-lein, hyfforddi staff, um, dwi wedi dysgu llawer mwy am ein a wneud drwy gyrsiau bech ar Instagram a bethau felly. A mae o'n cael llwyddiant yn syth sydd yn dda. Oedd yna rhai newidiadau nes i wythnos dwytha ar ôl wneud cwrs byr ac um, cael sale fel yna'n da. Wedyn mae rhywun fel, ah, gret, mae hyn yn gweithio. So mae'r mae ffydd yn lain um, ac hysbysebu lot mwy ar Facebook am y tro cyntaf, rioed wedi wneud hyn i ddeud y gwir, a darganfod bod hynna'n gweithio. Um, cyfleoedd i gael cwsmeriad newydd yn does? Ie, yeah, gynnu ni cwsmeriad newydd yn, yn barod, ond da ni angen mm. mwy, a da ni'n rhaid ni gweithio, fel ti'n deud, ar social media i, i casglu mwy o bobl ac um, t'mod dyna sut 'dan ni'n weld y y y dyfodol orach, datblygu y safle we hefyd t'ma' pum mlynedd oedd ni'n redeg o blaen a 'wan ma' 'na amser i edrych yn ôl gweld sut 'dan ni'n yy dangos ein hunan allan yn y farchnad a datblygio so raid ni newid i neud pethe fel 'na. So er bod o yn, yn chyd, gyfnod ofnadwy lle, mae o wedi gwneud chi sylweddoli be sydd yn bwysig i allu parhau ac esblygu yeah. dros y blynyddoedd i ddod lle. Ie, yeah. yeah, er bod o'n gyfle, gyfle, gyfnod anodd, um, dwi'n meddwl bod mae o wedi ail ffocysu ni ar be da ni eisiau allan o'r busnes. Mm. Um, ac efalla, newn ni ddod allan o hyn yn gweithio mewn ffordd mwy slic um, ac yn gallu um, cael y busnes i weithio yn y ffordd i, um, sy'n siwtio ni yn well efalla. Um, dwi'n credu, um, dwi'n credu mae yna gyfleoedd mawr allan yna. Um, le fydd pobl yn dod ato ni, maen nhw'n ma nhw ffindio allan bod ni'n gwmni Cymraeg go iawn. Um, mae, mae hynna'n er mewn forio dan ni, dwi'n gwybod, ond um, mae'n neud y, yr fideos a bethau felly, dwi'n meddwl gen i edrych ni ddatblygu i wneud rhai yn Gymraeg. Um, da ni'n neud chydig bach yn ddwyieithog ar yr rhai ar y funud, Ond yym dan ni 'di dysgu sut i wneud yym mae gen ni cha- sianel IGTV newydd gychwyn so Instagram channel bach dach ch'mo' efo ma' hwnna 'di ie dwi m- dwi me'wl bo' hwnna'n gyfle gwych i dargedu marchnad newydd o bobl rhwng 30 a 45 dyma sy'n grêt am y petha 'ma dach chi'n medru gweld pa oedran ie 'na ni pa oedran dach chi'n yym denu a pwy sy'n gwylio yym Facebook tueddu bod chydig bach yn hun ar y cyfa, wedyn mae, mae Instagram yn edrych rheth a bod o'n um, sianel edrych ni dargedu bobl iau. A dwi'n meddwl mae cyfle, cyfle arall da ni, os da ni'n sôn am gyfleoedd hefyd, ydy'r cyfle i weithio gyda busnesau eraill. A dwi'n teimlo'n hun rwan, um, o'n i eisiau gyrru rhywbeth i'r plant yng Nghaerdydd, mae gen ni wyres o wyr yng Nghaerdydd, A fel dwi'n dweud, o'n i'n edrych am siop fach Gymraeg, dwi wedi bod mewn cysylltiad ar Instagram a Twitter ers blynyddoedd, a dyn dwi wedi mynd at nhw achos dwi eisiau cefnogi nhw, a wedyn fyny fan hyn, fydda i'n trio mynd at gwmni Cymraeg yn fan hyn, a dwi, dwi'n meddwl mae'r teimlad yna o ffyddlondeb genna ni tuag at cwmnïau a trio helpu cwmnïoedd eraill sydd yn gweithio. Mae, mae hynna'n ymestyn i'r gymuned, dwi'n meddwl. A mae hynna'n, mae hynna'n gyfle arall sydd gennym ni i fanteisio ar y, yr ewyllys da yna sydd gan bobl at gwmnïoedd lleol. Ydych chi, yeah, ydych chi'n meddwl felly bod na wahaniaeth mewn meddylfryd pobl rwan amdan siopio'n lleol? Mae bod pobl eisiau siopio'n fwy lleol rwan? Oes, dwi yn, dwi yn medru gweld hynna ac dwi, dwi yn meddwl mae o'n, mae'n gyfle i ni i fanteisio fel o'n i'n dweud, um, a dwi, dwi'n yn golygu um, rhoi fyny posteri yn dweud siopwch yn lleol. Um, dwi rioed wedi coelio mewn hynna mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod ni'n gorfod danos i bobl pan bod o'n fanteisiol iddyn nhw, bod ni'n rhoi gwasanaeth well. Um, oeddwn ni'n cludo i rwy'n oedd i archebu yn y dre yma, oedd wedi rhoi archeb mewn 8 o gloch yn noson cynt, ac oeddwn ni'n cludo am ddeg o gloch yn bora, ac oedd wedi, o, y gwasanaeth yn dweud, ie, gwell nag Amazon. a, a dwi'n meddwl, trwy rhoi safon dda a gwasanaeth dda, um, da ni'n trio rhoi rhyw, um, da ni'n rhoi ni bobi scones ddo, ddoi, rhoi cwpl o scones mewn yn yr, da chi'n bod, dydy, dydy'r cwmnioedd mawr gwyn fel Leithwaite ddim yn gwneud pethau fel yna, dyn nhw'n cael chat efo chi pan nhw'n cludo i chi. Um, a rhoi rhyw bethau bach i mewn ac edrych ar ôl bobl chydig bach yn dde, dychmyg. yma. Um, da ni'n gorfod trio wneud siŵr bod ni'n um, yn connectio gyda'r cwsmer yn well mewn ffordd. Um, a mae, wrth gwrs, mae cyfryngau cymdeithasol yn galluogi ni wneud hyn yn tydi. Um, Achos hefyd, yy da ni'n sôn am siopa'n lleol, be' da ni'n ca'l ydi pobol diarth sydd fel arfer yn dod yma, ma' nhw'n prynu genna ni, dyna 'di lot o'r bobol 'ma'n Lloegr, yym a ma' nhw'n neud achos ma' nhw isio cefnogi i gadw ni fynd yn lleol yma. Yym a mi n- dwi'n credu mi nawn nhw pan ddown nhw'n ôl, ma' 'na lot o fobol sydd yn driw iawn, yym a bydden nhw, dwi'n credu, yn, yn helpu ni'n fawr pan fydden nhw'n dod yn ôl. Just am, am ni gloi, so, be ydy'r hmm. cynlluniau chi at y dyfodol? Wel, yn cynlluniau ni at y dyfodol, da ni'n mynd i bendant agor siop ar-lein, fel ni'n dweud PDF, dogfennau PDF sgan ni ar y funud, ynddo? Ie, yeah. so rhaid ni cael, you know, clic ac uh, i ordro. Um, a nawn ni, wel, nawn ni neud o a weld sut mae'n gweithio. Ie. Ond fel 'dan ni 'di datblygu y systems 'wan i roi bocsys ar ei gilydd a 'dan ni'n gwbod faint 'dan ni'n myn- medru anfon allan, 'dan ni'n gwbod bo' ni'n medru neud o. Hmm. T'mo'? So ma' 'na siawns i ni 'wan i cario mlaen ac yy anfon mwy o o stoc allan i bobol o bell, t'mo'? Newn ni ddatblygu'r cludiant hefyd, cadw efo hwnna, datblygu'r siop, Yym dwi'n chwilio am fwy o... Dan ni'n barod wedi ffeindio un cyflenwr arall. Yym dan ni yn meddwl bod gennyn nhw yym fwydydd o safon, felly datblygu be dan ni'n roid yn y siop yn ogystal â gwin. Yym a hefyd mae'r ochr cyflenwi yn mynd i fod yn bwysig i ni. Dan ni'm yn gallu agor fel caffi bar ar y funud, yym 'da ni, mae'r mae'r rheol dau fetr, yym 'da ni wedi sg- sgwennu at y cyngor yn awgrymu gallan nhw rhoi yym meysydd parcio fyny efallai i i lefydd rythan ni fel i helpu ni, mae hwnna'n rhywbeth rhad maen nhw'n gallu wneud i helpu ni, yym ond i ni fel fel busnes yym os 'da ni'n medru cael y bobl sydd yn gwerthu ein gwinoedd ni sydd efo'r lle i weithredu. Yym ma' datblygu'r ochr cyflenwi yn mynd i fod yn yn yn bwysig iawn i ni fel bod yym fel bod nhw ar eu traed eto ac yn prynu gwin genna ni i werth i'w cwsmeriaid.